Әгәр исән булсалар, быелгы язда Азат ага Курчаковка 90, ә Айрат ага Ибраһимовка 85 яшь тулган булыр иде. Алар икесе бер чорда яшәп, бер үк милләт язмышы өчен борчылып, уртак максатлар белән яшәсәләр дә, ни кызганыч, аларны якын дуслар иде дип әйтеп булмый иде. Азат абый белән Айрат абый беркайчан да фикердәшләр булмадылар алар. Милли мәсьәләгә карата аларда төрле фикерләр иде. Әлбәттә, Азат абый ул дәүләт яссылыгыннан чыгып хәл итәргә тырыша иде ул мәсьәләләрне. Ә Айрат абый инде ул кызу канлы кеше буларак, анарга тизрәк кирәк, бүген кирәк, мәктәп бүген үк булырга тиеш дип, шундый таләпләрен җиткерә иде. Һөнәре буенча хәрби кеше булган Айрат абый Ибраһимов, Исхак Хәлимов мөхәррирлек иткән Өмет газетасында лаеклы ялга киткәнче алты ел эшли һәм шул ук чорда ул татар милли хәрәкәте башында да була, аны Туган тел оешмасына рәис итеп сайлыйлар. Ул гомеренең соңгы көненә чаклы Шул елларны сагынып яшәде. Безнең туган тел бөтен СССР буенча беренче татар милли оешмасы. Ул вакытта без теге ничектер күтәренкерәк вакыт иде. Хәзер инде байтак еллар узгач, бәлки аның кешегә ярарга тырышмавы һәм туры сүзле булуы тирә-юньдәгеләргә уңайсызлыклар тудырса да, милләт һәм җәмгыять өчен файдасы да булгандыр дип уйлыйсың. Айрат абыйның тагы бер эше, бик тырышып йөрде, теге Федерация урамындагы 35 нче йорттагы мәчетне Үзебезгә кайтарырга. Әмма аның шул бер эшләмәен эше калды. Тәвәккәл кеше иде, бик безне бик күп нәрсәгә өйрәтте ул. Милли хәрәкәткә юл салучыларның берсе дип атыйм аны, иң беренчеләрдән дә. Шуның өчен мин алга бик зур рәхмәтлемен. Бер караганда әче телле, күп нәрсәдән канәгать булмаучы Айрат ага нечкә күңелле, һәр кешегә ярдәм итәргә омтылучы ил агасы иде. Он очень любил людей, он был открытым, искренним.

Семберлеләр аңа рәис итеп, өлкәдә танылган шәхес, шул чорның авыл хуҗалыгы министры, профессор Азат Курчаковны сайлап куялар. Һәр эшне җиренә җиткереп башкаручы Азат абый беренче көннән үк бу эшкә җиң сызганып алына. Җигерме дүрт районнан безнең дүрт районда гына юк татар авыллары юк. Башкаларның да татар авыллары була, килеп яшәүче, яшәүчеләр. Шунарга күрә үзебезнең нинди дә булса теләгебезне тормышка ашырыр, ашырырга теләсәк, Менә өлкә исполкомның президиумы, президиумы. Кирәк иде үзебезнең кешеләр булдырырга һәрбер районда. Үзенең төп эшен башкару, фәнни хезмәтләр язу белән бергә Азат ага әтисе Гайнулла ага васыяте буенча туган авылы Кәшә тарихы турында китап язу эшенә дә керешә. Мин озак еллар аны исемдә тотып, материаллар җыеп, вот, и соңгы елларда аның васыятен үтәп, мин Менә шундый үзебезнең авыл турында китап чыгар идек. Тормышны сөюче, кешеләрне яратучы Азат абый сирәк кенә була торган буш вакытларында шахмат уйнау, балык тоту һәм аучылык белән дә шөгыльләнә. Ул охотага барса, иң яхшы охотник иде, балыкка барса, иң яхшы балыкчы булып тора иде. Шахматист иде. Шахматист анда иптәшләрен җыеп, монда-монда утыргызалар иде. Һәрвакыт Шахмат уйный. Аның хобби инде шахмат уйнау. Мин дә үзем дә яратканга күрә, без аның белән кичләрен уникегә кадәр уйнап, шуларны үткәрә идек. Ул даже өйгә кайтканда телефоннан хатыны шалтырата, Наилә шалтыратса, Наилә, хәзер кайтам, хәзер кайтам. Тугыздан башлап шулай эшләп тора иде. Без кайта идек уникедән соң инде. Нинди хәл белән килсәң дә, аның кабинетының ишеге ачык, бернинди дә Яз предварительно язылу да кирәк түгел иде. Килә син, ул сине каршы ала, чәй эчерә, кофе куя. Ульяновск өлкәсендә туксанынчы елларда татар милли тормышында ниндидер ирешкән уңышлар, табышлар һәм яңа башлангычлар булган икән, алар өчен биредәге татарлар беренче чиратта әлеге шәхесләргә рәхмәтле булырга тиештер. Милләтпәрварларны искә алу кичәсендә чыгыш ясаучыларның да байтагы әнә шул фикерне әйтте. Аларның исемнәре үзләре исән чакта ук Ульяновск татарлары тарихына алтын хәрефләр белән язылды да инде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин татарлар.